tuna kan hmuh ang hian. Two megawatt grid connected solar PV power plant thum vel a ni a, hei hi Puar Lalzirliana khati hun laia Power and Electricity Department Minister khan a lo hawng tawh a. December ni sawmhnih pakhat, Sanghnih sawmpariat khan a ni. Hei hi hawn a ni tawh a ni. Tuna mi hi Zoram Energy Development Agency zeta kan tih mai a Zuangtui Nilit chhaka office nei tena hei an hma lakna a ni a, hei vawiinah zirlai te nen kan han thlir ho a kan van nei hle mai. E zeta lam? Aw, chimai chimai, a lawm awm e.

Government of India Ministry of New and Renewable Energy in a ngai pawimawh a, hemi lama awareness a mipui te hrinhriat hi a ngai pawimawh hei vawiin a pawh institution hrang hrang te a pariat lai mai a thlang chhuak bula chung ho chu site visit neih pui rawh u min tia fund te pawh kan hmu a vawiin a min rawn helai a min rawn telpui thei hi kan lawm a tih nangmahni lo kal hma hianin institution pa paruk kan lo tih pui dawn ang nge pasarihna a inneih a pakhat tih pui leh kan la ngai a ni tin chumi piah lamah awareness campaign tihna tur pan pawh kan hmu tel a district sawma tih tur a ni a chu ho chu college ho kan thlang a khar leh atang hianin that thar march tha tluanin kan zin kual char char dawn a chutiang khawp chuanin india ram sorkar hianin Hemi Renewable Energy hi ngai pawimawh em em a, Renewable Energy atanga power siam chhuah hi. Tunah pawh hian Prime Minister Surya Ghar Scheme tih hi kalpui mek a ni a, he money zir dah tak hi chu kan enkawl chiah lo a, mahse Power Department lam hianin an vendor te kal tlangin, contractor te kal tlangin,

Chu chu AC convert a ngai a, khulaiah chuan khawl kan nei a, inverter pahnih a awm a, hang inverter khan AC ah a convert a, chuan thirty three in kan step up a, thirty three ah grid ah maw, thirty three kilovolt in grid ah kan chhung lus a, khata grid ah awm tawh kha chuan chawm bik hran pa nei lova, ram pumpui hi grid connected ti mela electric hrui khanin a inthlin zawm vek avangin ram pumin a hmang tihna a nih ve deuh teh chu. Chuan u Sanghnih sawmpariat na tin a nia kha kha laia kan hmuh ang khan vawiin thleng hianin ah a unit thar chhuah zawngin sawi ta ila i eight eight million unit bawr vela thar chhuak tawh a ni maw a pawisa ang zawnga changtir chuanin nuaih za tel teh meuh chu thar chhuak ve tawh a ni. Chutiang bawk chuanin a tangkaina chu a ni a, Mizoram pawisa nasa takin a hum ve tihna a nih chu. Kan thar chhuah lo kha chuan hmun dang atang kan lei zel kha a ngai si a. Two megawatt a ni a, two megawatt peak a nihna chhah laia kha ka la sawi fia lo deuh hlek a, nakinah pawh kan sawi zel tur a ngai la. Peak a lai kha chu a DC side a ni a, DC side ah two megawatt kha ni sa tha ta se a thar chhuah thei ang kha two megawatt a maximum a ni ta a ni. Mahse tunah tak hi chuanin ni sak that lai ni ta, one point something kan thar that lai tunah hian one point something megawatt vel hi kan thar chhuak thin a ni. AC side atanga kan record a maw? Chu megawatt kha DC side a nia mahse solar module te hundred percent efficiency te lo ni chiah lo va, cable ah te loss inverter ah pawh loss a lo awm a, kha vang khanin. Ih solar ah reng reng peak kan tih kha chuan peak tak tak kha chu thar chhuak thei lo tih kha a ac site a rawn thar chhuah kha chuan kan hrethiam tur a ngai ta ila a la leh tak chuan a solar module hi sanga za thum sawm ni awm a ni pakhat zel ah hian watt za thum sawm sarih panga watt peak a nih chu deuh ber a na solar module pakhat zel hi za thum sawm sarih panga watt peak a ni a za thum sawm sarih panga chu Sanga zathum sawmli chuan ka phun tir chhin ula, mak ta duai nih leh tlem a lo chhuak dawn nih chu, chu chu mak ta duai nih leh uat tih kha chu chu Mega uat a ni mai a, Mega kha chu mak ta duai a ni mai a. Sanga zathum sawmli, sanga zathum sawmli a awm a, a connection dan kal chhungah kha chu nakin a hmunah kan sawi tur a ngai la. Engzah Engzah module nge erei khat a awm a, chung ho Engzah module nge series a connect khawm a nih chuan kha ho kha eng inverter ah engtin nge a luh tih te a hmun ah kan sawi tur ah ngai ila hei India ram hian in sawi tawng khan renewable energy ngai pawimawh a, sang hnih sawm thum ah phei chuan India ram in a power a thar chhuah zawng zawng za sawmnga hi renewable energy source Ti turin tan a la mek a ni. Chu chu chumi kal zelah vawiin ni programme pawh i kan nei ni tih kha an hre nawn lei la tha awm e. Tikhan. Thuchhan, khilai van kal a mi nen hian. Van kal khi keimahni zet a enkawl chiah ni lova i mimal a tlu block par ho ina i an ti ni a mahro chu power department lamah hianin an thar chhuah tih la khan hmu thung a. Keimahni zet. Aw aw third party angin an develop a. Eighty kg megawatt ania khan a kal phei kal enkual chian chu ni lova umm keimahni zeta ho enkual chin ah chuan kung vel two megawatt peak hi ni a chuan tunah sawn Thenzawl ah ten megawatt peak thawh mek kan nei a Thathar ah hian commission lutuk kan tum a Pathian zara kan tam a kan puan chuan chuan tunah hian kar hmasa hmasa leh chho vel khan sumsuih ah sawn five megawatt tur dan va en a.

a bakah kha chuanin eng nge leu deuh ang chi Kemenari tanga pawisa kan hmu ang a solar lamp ang chi sem te pawh kan nei ni chuan chu zetaina hma kan lo lak ve tawh na nih chu tikhan ka sawi tum chin helaia briefing ho ang zawh nata in nei em zo mai ri a tikhan khu lama hriai zawk in an sawi ang a maw substation te pawh in duh leh kan en anga heta electrical thil pawh solar nei.

Sanga zathum sawmli awm kan tih kha a ni. Pakhat zel hi zathum sawm sarih panga uat a thar chhuak thei maw? In chhinchhiah duh chuan hei hi zathum sawm sarih panga uat zel pakhat hian a thar chhuak thei a, uat pik an ti deuh kher a. Kha Solar-a chuan pik sawi zel kha a ngai a. I open A load load load voltage a za hi load lai a voltage a pek chhuah thei hi a maximum a thirty nine volt DC mo thirty nine volt DC on load a ni ta a chu chu sanga za thum sawm li a awm ta a kan sawi ta chuan amarawh chu hei hi hei hi hemi sawm hnih hi Erei khat kan ti a, chhiar phei la hei hi erei hnih tih khawm a nih ka ring a, helai tuan khan sawmli awm ang maw? Mahse hmun dangin en saw chuan saw lai chu erei khat te tein an dah a, min hmu thei ang a, chhiar ula erei khat chu kha a karah gap a awm deuh ang, kha kha erei khatah saw chuan sawm hnih zel a awm ta. Erei erei a an rem chhan a kha chu i inverter mil turin maw, inverter input voltage mil turin i kan adjust a, Array, hemi array, array khata module sawmhnih kha series in an connect a ni. Series connection in hrethiam em? Hei battery, battery plus a awm a, a minus a awm a, a minus side leh a plus side battery kha tikhan in connect zel ta, khami series. Series in hemi sawmhnih hi in connect ta a ni. Chuan a voltage in hriat duh chuan pakhat kha thirty nine voltage ka ti tiraw, thirty nine kha sawmhnih in han puntir deuh le. I rei khat voltage a chu zasarih leh tih vel a mi chhuak seven seven eight zero tu ro kha kha i ni sat that lai ti mai ang peak voltage i rei khatina a thar chhuah thei kha zasarih leh somriat leh tih chu lo ni ta ni chuan khami khami series hrang hrang series a kha sawmhnih awm kan tih kha khami series Sawm pariat atanga sawmhnih pali kha parallel in string monitoring box an tih kha kha lai khu lai khu khu string monitoring box a awm a, khu hulhliap nei khu khu khu string monitoring box an tih a SMB SMB ah khuan sawm pariat atanga sawmhnih inkar a lut khawm a ni maw? A then ah chuan sawm pariat te lut anga parallel in khami sawmhnih zel a dah sawm pariat kha thena lut anga SMB ah pawn pararelin SMB thenkhatah chuan tihli pawh lut dawn a ni. Mahse helai kan plan bikah hi chuan sawm pariat atanga tihli inkar maw? A tlem berah sawm pariat, SMB thenkhatah sawm pariat a then a, tihli thenah chuan hnih khat te hnih hnih te. SMB hi sawm pahnih a awm a. Maw? Chhinchhe ila SMB hi sawm pahnih awm a, hemi kan plan ah hian SMB paruk zel kha inverter pakhat, inverter pahnih kan nei ta. Inverter pakhat kha megawatt khat ve ve. Inverter pakhat ah megawatt khat a output thei a, inverter pakhat in megawatt khat. Inverter tangkai na kha chu hemi DC i DC voltage solar ina pek chhuah kha AC ah lo thlak, a lo convert a ni chu. I inverter pakhata i SMB paruk maw kha parallel in a lut khawm leh ani in hrethiam em maw ka sawi a hi chuan inverter pakhat dang leh khan SMB paruk vawk kha parallel in a lut khawm leh ani parallel ani to kha chuan voltage kha ngai reng to ni helaia helaia zasari som riat leh ti voltage a kha i series erei khat ani ta ni apa ka to kha chu parallel ani vek to vain

Inverter pakhata SMB output paruk zel ngarawh lawk ka sawi zet theih zel dawn inverter ka sawi thlen angai chuan inverter in AC a lo convert a inverter atangin inverter atangin power transformer a lut ta a ni cable in cable lianin tiraw AC lo ni tawh a Transformer chu AC function a ni ta. Chuan inverter, inverter a input a kha za sarih leh tih DC a ni ta. Inverter output erawh chu four hundred something aw four fifteen maw four fifteen volt AC ni thung a ni. Khami four fifteen volt AC kha inverter atangin power transformer a lut a. Power transformer pahnih a awm a. Pakhat capacity khi one MVA.

Hring khaw nice chho anih chu kan hah chho kan in check maw kan pe lut aw transformer output kha nakin ah kan en chho dawn nia chuan helai vela a in connect kual dan a kha zo zo duin nei ang smv a luh dan ate kha tiang a kha helai a kha an zo du tho tur chu ning ka tia ko chan hoi te in tuna ni eng in a ron chhun ta a panel te chuan panel atang han helai a

Khata electron sakha photons of light khan energy nei vang khan tha hrui nei vangin a zut ti che a electron sakha. Electrons che vel kha chu current a ni mai a. Flow of electrons kha e current hi kan sawi thin kha a ni mai a. Tiro chuan pakhat zel hi 39 voltage kha a pe chhuak a nih chu peak maw peak ni ni sak ber laiin. Solar module lifetime a hi twenty five years a anga chhut a ni a maw twenty five years warranty pawh a nei reng ta a chuvang chuan lo chhe palh pawh ni se kum sawmhnih panga chhung kha chu warranty nei avangin maw. Marawh chu solar hi protective layer a nei ve a ti mai teh ang. A tam zawk kha a reflect let loh nan hei i a material a pawh hi in ah coating a ni ta. Anti reflective coating an nei ta a nih chu. A chhan chu ni lo lut apiang lo reflect let leh zel kha chu tha lo ta. Ni atanga lo tha hrui lo kal a kha tam thei ang ber kha a sap tawk dahin lo absorb tur a ni maw.

Amah hrim hrim hi chu ka sawi ang khanin protective layer glass protective layer kha nei ta check te pawn a deng tho a heng te chu a eng emaw pala nasa ta lo chhia nih kha chuan a uran tih ngai khawp ang khan aw khian a in mei tur ni ta hei hi ah silicon maw ninety percent kha chu solar module chu silicon atanga siam a nia Heng ho hi ka sawi ang khan sawmhnih sawmhnih kha series a nih chu sawmhnih heng ho series connection kha chu plus side leh minus side kha awm theuh dawn a module ah khan maw 39 volt 39 volt chu kita inverter ah chu series connect form a kha sawmhnih ni ta 39 into 20 20 ho kha Series a ni ta maw? Chuan khami zah a kha i voltage a chu in inverter luk zah chu ni mai. Mahse khami zah series a kan connect sawm hnih ho a kha hrang hrang kha parallel in SMB a lut phawt a maw? Sawh pariat atang a tih leh ta. Chuan SMB

A full a plant capacity ah chu two megawatt a nia sawi ang khan pha lo kha kha chu two megawatt lai kha chu DC a nia DC side DC side peak two megawatt peak kan dah chhan pawh peak a peak a nih chhan ah pawh a DC side a ni a inverter ah pawh loss a awm ang a ni chhan lai ber pawn a nihna takah chuan sanga zathum sawm ni awm a.

Dak Jeddah hote ruahman angin Nilit zirlaite leh staff za chuang lai mai ten an hmun hma te kan han tlawh a, vawiina hun tha tak mai min han siam chak hi kan lawm hle mai, kan hlawk tlangin ka hria.